atiefoɔ ne ahwɛfoɔ saa mmerɛ maba bɛpie mu wɔ sɔfopani kyerabɔ som a mɛka sɛ yi sɛ wɔn ɛda eh, ghana union movement ano Papa yi ɛnɛ ne de kɔpie mu nnɛ Truth TV ɛyɛ abranteɛ a yɛfrɛ no Demon Breaker a ɔse yɛsei deɛ ɔ expose asɔfoɔ no ɔne wɔn ayɛ bi ɔne wɔn anante Metee papa yi din wɔ mu no maa atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa tee aseɛ sɛ Oluman deɛ ɔyɛ Oluman Mɛbɔ apia na makɔhwehwɛ no akyiri akwan na mabɛgye n'anom asɛm de abɛsom mo Nyame nkyɛe deɛ maba abɛpie mu wɔ ne office Oluman. akwaaba. Yɛ me ɛhɛ.
Na ho te sɛn? Meda ase pii nso sɛ mehu yɛ paa sɛ wote biribi fa me ho na wopɛ sɛ wobɛbisam no. Na wo ho ahi mmom na mebua wo. Ɛnyɛ sɛ anka obiara ba a menwua no. Nyame nhyira papa.
Eh, Olumai, wonim aberanteɛ yɛfrɛ no Demon Breaker? Mennim no.
Eh, mennim no baabiara. Ɛna mentee ne nka edin Dimon Brika no koraa, mentee da sɛ obi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Dimon Brika. Ɛna eh, ɛmfa m'aso mu mpo da. Ahaa. Enti eh, ɛnnɛ anɔpa yi mmom, ɛna nkurɔfoɔ keka kyerɛɛ me sɛ sɛ nneɛ wɔbɛtra me ati o, bɔ me din. Ɛna mebisaa sɛ wobɔ me din sɛ meyɛ ɔkɔt anaa? Ɔse o daabi, ɔse wobɔ me din sɛ me koraa me bosom a meyi so no koraa no mekɔ boaboa. bosoom biara no na eh me mma kofo no sika na mese oh ɛneɛ ɔnkɔ Elmina ɔman hene hɔ ɔde bɛto dwa sɛ me mma bɛtu ɔman ɔman no bosoom ɛno nti ɔmma me kwan ma mɛyɛ campaign hɔ a ɔman hene de abɛto dwa a Peace FM news ɛne biribiara ɛfrɛ me interview me nti ɛneɛ ɔmmu sa ɔman hene no sɛ ɛno nso no ɔman hene no na Ɛbɛka kyerɛɛ me sɛ menkɔtu ɔman he ɔman bosom mfiri hɔ anaa? Ɛno na kyɛ aaa! Akomfo bebree a Nyame nam me so agye wɔn afiri mu no, di ade a. Bio mpo a, ɛɛ, mɛtumi aka sɛ ɛmma ɔkwan ma wɔn ne wɔn ayɛ interview later. Nti no, mennim deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ. Ɛsɛ ɔse abɛ nkɔtu a mefa gold. Akomfoɔ no ankasa a ɛte ho no, ɛkɔm de no. Gold ho nkɔntɔn nie. Enti mennim no baabiara na ɛdu baabi a mehu no sɛ baabi a yɛrekɔ no ne baabi a abɛduru no. Wohwɛ a, da biara mede me m'abrabɔ no te sɛ aboa kɔre. Ɔkɔreɛ nwo ntakraboa mu. Ntakraboa deɛ, ɛso baabi a ɔwɔ sorosoro nohoa ara, ɔnni adamfoɔ. Saa ara nso na meteɛ. Enti to go down sɛ wo ne nkokɔ ne ayi bɛdi agorɔ no na wode w'animuonyam no ba fam. Nyame duro no me me nkɔ saa tebea no mu okay nti yɛ mma no nfa ne ho nanso wo deɛ wo bɛ bisa no ɛsɛ me ka ho biribi kyerɛ wo. Okay but Olumaya wɔ se wabɛ tɔ oil wɔ wɔ ha daa na obi a wo mɛ wo nim ɔbɛyɛ dɛ watumi abɛ tɔ oil wɔ wɔ ha ɔse ɔbɛ tɔ ɔtɔ oil no three mi ɛɛ three hundred Ghana cedis ɔse. Ɛɛ me ntɔɔ oil three hundred Ghana cedi da ɛwɔ me ha the whole Ghana obiaa nim ɛda TV so sɛ ɔba me hɔ a oil no yɛ two hundred Ghana cedi ɛɛ ɛɛ yɛn ntoo mu da ɛna Sɛ ɔsɔ w'adi mu bere ka ɛna ne honhom na ɛreba na nka nkyerɛ no sɛ baabi a ɔkɔ no ɔyɛ ɔyɛ fake ɛna nso sɛ ɔbɛtɔ ɔyɔ honhom na nka nkyerɛ sɛ ɔkɔ na akɔtɔ ɔyɔ na ɛ ɛ ɛnyɛ adwuma ma wo na ɔkɔtɔ ɛ. Ɔsɛ ɔde ne ba na ɛba ayaresa a adɛn nti na obi a ɔdi mu bere ka ne demon koraa ɛha wo ba no w'amiriki na me mmom hɔ na ade reba ɛnti no w'antumi amma me menhu ne ha da ne ana ɔmo bɔ wɔn tirim. ɛna ɛkeka nsɛm saa but yɛnyaa wɔn life ma wɔn na yɛhunu sɛ eh, dwumadie a yɛde asi yɛn so sɛ yɛpɛ sɛ yɛboa ma Ghana ɛkɔ so no ɛne adeɛ kɛseɛ a ɛhia yɛn ɛsiane sɛ menye ni sɛ obiara pɛ sɛ eh, ɔbɛnenam saa eh, deɛ yɛhu ne sɛ ma memfa no nyɛ so deɛ ɔba me wura deɛ nkurɔfoɔ tie o menka nkyɛ Ghanafoɔ sɛ eh, yɛn mpanimfoɔ no a ɛdi yɛn anim akyɛ no Ɛɛ, yɛnka sɛ ɛyɛ, efisɛ youth no nso adwene. Obi atena parliament more than four times, wate aseɛ? Ɛberɛ biara ɛnso koraa hyɛ four billion na wagye kɔ, every month two hundred and ten million na wagye. Nti yɛntumi mma kwan ma wɔn mfiri hɔ ma mmeranteɛ no bi nso mmɛhyɛ hɔ na wɔn nso mfa wɔn adwene ne wɔn nyansa ndevelop hɔ. Adɛn nti a yɛmma kwan mma. Yɛn kasa nso ntumi mmoa bi. Wɔn de bɛne wɔn mmorɔfo nan ase sɛdeɛ ɛsɛ. Yɛpɛ sɛ yɛne yɛn de adwen bu yɛn man ade ne yɛyɛ a ɛnyɛ yie. Nti mɛsrɛ Ghanafoɔ sɛ obi a ɔhwɛ ɔho ahi na berɛ biara ɔtie n'asɛm no, ɔmmɔ mmɔden ara na ɔmfa me nsɛm yi nto ne kotodwe mu sɛ yɛnsɔ no aka na yɛhunu sɛ aman mpaninfoɔ no se, wɔn believe wɔn in private participation ɛkyɛ sɛ sɛ ankorankoro bie adwuma a na wɔn pɛ sɛ ɔman no ankasa ebie adwuma deɛ wɔn mpɛ ɛno na mmemme pɛ sɛ yɛn ti aseɛ sɛ ɛba saa no sɛ wɔde nkwadaa no hyɛ brɛ kɔ hyɛ obi nsa na wiase wɔn a wɔde aduane si so ama wɔn ba adie ɛne sɛ wɔde rekɔ hyɛ obi nsa wɔn nim deɛ wɔbɛyɛ wɔn ba no ɛne China foɔ yi ɛne kɔ. shopping mall ne filling station na mmabaawa fɛfɛɛfɛ a wɔyɛ adwuma wɔ hɔ no, wɔn akatua no one point eight two million na bakyɛ o, daily ɛyɛ ne wages no koraa sɛn na yɛde ma? Nso onni ano ɛsiane sɛ adwuma no bi nni hɔ na wakohyɛ hɔ na wayɛ saa. Enti mesrɛ wo, amansan na afei nso obiara a ɔbɛte me nka, ɔhoɔhini no mɛma no kwan ne no ka sɛ biribi ni na ate fa abɔ de frɛ ɔhoɔhini no bɔ no amaneɛ na me mma me nkrante interview to anybody. Okay, England tee ntɛm yɛ tuo ne bɔne dze mmom sɛ ohun ɔnye bebusɛm biribi a mekyerɛ yi mu. Mato no ae ɛɛ. Wei deɛ me ankasa m'anim koraa me ne wo ka sɛ wɔadwa toɔ bi wɔ me hɔ a yɛyɛɛ sɛ yɛbɛba na wei asan abɛbɔ mu yi. Asɛm a meka deɛ me mmɔɔ so but I think sɛ wo ara wonim. Demon Breaker wonim sɛ like ɛɛ wonnye nni sɛ. ɔsɛe wo ɔ like ɔpɛ sɛ ɔsɛe w'animuonyam a Awurade de ama wo. Ɛɛ, mehunu sɛ nkwadaa no aba no, ebia na ɛnyɛ wɔn mmoa, ebia na nkurɔfoɔ bi na abɔ wɔn paa. Wow.
Ɛhɛn, sɛ mewura politics mu. Yeah. Ɛna politicians no nso deɛ, yɛfrɛ wɔn, wɔmfrɛ biribi propaganda ne ɔsɛeɛ ne adade bebree. Nti bi mpo a na agya. Yɛama wɔn biribi sɛ motra hɔ a monka wɔn monyegye no na ɔno nso na yɛnka ne ho nsɛm sɛ bi a Ghanafoɔ bɛgye atom sɛ nsɛm a yɛreka no ba Ghanafoɔ nyinaa nte aseɛ sɛ time a na mete me baabi a na meyɛ me Nyame dwuma no obiara nka hwee. Ɛberɛ a metoo me ho so sɛ mepɛ sɛ yɛgye Ghana si mu pɛ ɛna nkurɔfoɔ bi asɔre ɛɛ Nano deɛ wobɔ so yi a, Mefiri sɛ ɔba ntena ase sɛ ɔnnim me, waba me hɔ da, na me koraa me bosom no a, mekɔgye firii baabi na gyeeɛ, megyeeɛ no bae kwamtom de guu mu. Nokorɛ deɛ onim ayɛ saa issue no, aberanteɛ no ɔno ankasa Obedi m'akyi na waba na wabebu nkotodwe no yɛ de camera asi ne so na yɛama the whole nation ahu sɛ ɔno na ɛkaeɛ. Ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ahometisɛm.
Yeah. But deɛ mɛka ne sɛ yɛ akɔ so na tu asɔfoɔ nketewa no fo. Yɛ nim sɛ wo ka nokorɛ na w'adwuma pa a wo bɛyɛ nso na bɛma Nyame nso ahyira wo. Sure. Ɛɛ ɛna ɛbɛma akɔ tenten. Na sɛ nea wo se wo se obi berɛ a wo nni evidence biara no wo yɛ saa na na wo daakye ɛsa tricks no. Ɛɛ wo nim ade baako pɛ na ɔde bɛhyɛ w'adom.

Asɛm a woka sɛ ebia ne obi na abɔ no paa no, yɛne Ɔpam Bobini Zarakwa Yiadon mma di nkɔmmɔ. Yɛne odiyifoɔ Ampey Bedwa, anaa ɛnyɛ saa? Yɛne no adi nkɔmmɔ. Yɛne eh, eh, Rev. Isaac Opoku Obootuo nso so akɔdi nkɔmmɔ. Ɛna hwan biom? Eh, yɛne Prophet Kumtata akɔ akɔdi nkɔmmɔ. Asɛm a wokasa aberanteɛ no, bi a na nipa na ahyɛ da abɔ no paa anaasɛ nipa na ɛhyehyɛ aseɛ no, wɔaka the same thing. Woo like, wo nyinasoɔ nti woatumi akɔ no straight sei no. Nyinasoɔ bɛn na wowɔ? Deɛ nti a ɛma meka saa ne sɛ, ɔma mma ho ahi. Ɛberɛ a nipa wo kɔɔ anim no, eh, na nneɛma bebree ɛte wei. Ebi koraa na wonim sɛ n'ano Daniel. Na mo hwehwɛ ne nneɛma mu ara pɛ sɛ yenya biribi tia no, yenya hwee ntia no. Sɛ ɛte dɛɛ deɛ, mome ntetɛ no, ne yɛtetɛ no, sɛdeɛ yɛbenya biribi kakra bi afa no. Oh, ɛɛ, sɛ wote hɔ a woreka w'asɛm yi, sɛ morekasa tia wɔn a wɔyɛ, ɛɛ, yɛfrɛ no sɛ occult. Yeah.
Me nso, meremmɔ me din sɛ meka Ɔɔd kɔto hɔ, na mmom ɔyere abɛtɔɔ me hɔ na ɔkɔka deɛ a ne sɛ sɛ sɛ ɔyɔ no ɔbɛtɔeɛ ampa a, ɛɛ ɔm mekyerɛɛ da a ɔbɛtɔeɛ, nnipa a ɔbɛtɔ bi. Ɔse ɔse wade gye nkorɔfoɔ nneɛma tete ntoa ne bi ɛɛ nkorɔfoɔ kɔbubu abobosom na wasesa nkorɔfoɔ gold ɛɛ I think sɛ guy me deɛ menni ha sɛ mebebu atɛn anaasɛ mede judgement reba ne because already me makasa asɛm wei Aberanteɛ no, ɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɔregyae asɔfoɔ no din bɔ, nti yɛso yɛbɛnya aboterɛ ama no, kɔpem sɛ ɔde din no nyinaa bɛba abɛwia ansa na yɛwɔ atemmuo bi de baeɛ de aba. But the thing is, aberanteɛ no rekasa no, ɛtɔ, ɛduru mmerɛ bi no, ɔse ɔsɔfo kyiri abosom, ɛɛ, ayɛ a, ɔhyɛ da ne nkorɔfoɔ kɔyɛ lie. But akyire no, ɔsan se ɔbɛbubu abosom a, na sɛ gold o, sɛ tete ntoa no bi na ɛwɔ mu o, na ɛneɛ ɔmɔ amaneɛ koraa bɛhu na ɔde nyansa kwan na ɔde afa na wahyɛ da apɛ 500 cedis ne 200 cedis bi de ahyɛ wo nsam sɛ gye but w'abusua agyapadeɛ no ankasa na akɔ akɔdi ne hɔnom eh Onuman akɔbubu bosom afa obi agyapadeɛ saa. Me ma bosom koraa nhunu gold bi a ɔhu da eh menim sɛ ntoa no a wɔka sɛ yɛtɔn no toa biara nni wiase. ɛyɛ adze a kwan a akɔmfo no fa so de yɛ yi, obiara nnyi hɔ a ɔbɛka dɛ ɔbɛka kyerɛ me sɛ ɔkɔtɔ toa no bi etum esi dan baako koraa wɔ beebiara. Ɛyɛ ɛyɛ kwan a wɔfa so bu nkɔmfo. Ntsi ma interview akɔmfo no beberee, wɔkaa okay. kyerɛ me sɛ ɛyɛ adze a kwan a wɔfa so yɛ. Ntsi no sɛ obi ka sɛ ɔwɔ toa no bi koraa na ɔwɔ dɛ mekɔɛ, nkɔmfo so bi so na Nkurɔfoɔ no pagya maa me de bɔɔ me boɔ no mu adeɛ wɔ mu, magnet. Ɛna na ɛwɔ mu. Ɛwɔ mu. Wɔn twa toɔ no. Wɔn twam sɛ no magnet. Atuntum de ayi ɛɛ ɛɛ wei deɛ yɛde sɔ mpaboa yi, glue no. Ya.
Aha, ɔde yɛ mu de magnet yi. Nti wotua so, emu duduudu. Ɛna wode coins kaa no na ɛgye kɔ mu. Because magnet no ɛtwe ɛyi nti me bɔ nsa nom sɛ nti sɛ na mo sɛ asɔfo yɛn ne saa gye wo so mu dwodwo ɔsɛ wo sɛ yɛadorɔ ɛyi da ha ɛne nyinaa ha ɛna ne kɔ design nti te sɛ Ghana ni bi wɔ hɔ a ɔsɛ ɔkɔgya toɔ no bi baabi a sika bi wɔ mu a ɔnka me nti ebi ne baabi a ɛyɛ strategy ɔmo fa so ɛdaadaa kɔ fofo sika.
Papa Menfa gold baabi ɛna menfa atuo bi baabi kɔmfoɔ biara nni ho ka na mebunu busuma ɛnyɛ ɔno na ɛto ne nsa frɛ me sɛ mebunu bu ho kɔmfoɔ biara nni hɔ bɛtumi aba abɔntene abɛka kyerɛ me sɛ sɔfo Kyalma so mebɔ no paa ɛna me so mebu na mpo no sɛ kɔmfoɔ ka kyerɛ me sɛ bɛgye sika ɛɛ sɔfo mam sika no mebunu bosom a na metumi kɔ bosom deɛ na bosom wagye bi ɔno na agye sika so yɛ nipa. ho. Na nea ɛwɔ hɔ na ɛsɛ honhom wɔ mu no, ɔno metumi abubu no deɛ a, ɛnneɛ sɛ ɔka deɛ sɛ ɔfiti abosom tumi ma nkurɔfoɔ sika kora yi bosom no firi hɔ a, m'ani gye ho paa. Na ɛsɛ ɔhu sɛ sɛ tumi bi wɔ me mu a metumi de hyia abosom. Nti no eh, ɔno no se wanka sɛ meboaboa bi. Sɛ meboaboa abosom no ano koraa nso na ɛkɔkɔ ɛkɔhye no a, ɔnka ɔmprovu nkyerɛ baako koraa sɛ nkurɔfoɔ bi asom asimie ne bosom ɔboa ano. nie awo nti ɛna bosom no buru kaa nam bebree ebi wɔ kɔ a nyɛ ma me kɔ ebi kɔ a mema me nkɔlaa no me te fie a na ma tena nsa adeɛ ɔmo kɔ a mo fa ɔmo fa ɔmo ɔmo ɔmo otwa no brɛ me a otwa na yere abrɛ me se adeɛ wɔ n'akyi wa deɛ ɔmo nkɔ nkɔ gu ma me na ɔkɔ na ɔkɔ yɛ ebi nso so ɔmo deɛ na ɛde ba nti ɛno no. Tolima wobɛtumi aka asi so plain ne plain fa sɛ abranteɛ no adeɛ a ɔreyɛ no anaasɛ asɛm a waka ato so no ɛyɛ atorɔ na wɔredie? Ɛyɛ atorɔ. Sɛ ɔmo a na meka sɛ me deɛ menim sɛ bia nkorɔfoɔ bi na ɛhyɛ akyire ɛna ɛbɔ ɛpushi wɔn sɛ asɔfoɔ no because wonim about eight months ago Generals bi frɛ me ɛna ɔka kyerɛ me sɛ wate sɛ nkorɔfoɔ bi ɔte sɛ ɔmo yɛ meeting bi sɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo nya asɔfoɔ bi bɔ ɔmo paa na ɔmo ba abɔnten na wei asɔ me ha wei asɔ me ɔkeka ɔmo ka asɛm bi te ɔgu m'anim ase sɛ bia Ghanafoɔ ɛbɛka sɛ ɔno deɛ sɔfo no deɛ so wayɛ sɛ yɛ sɛ ne ka me party no a mede ba no. Adwuma no ka abɛwie ma ahotoasoɔ Ghanaians eh 2021 Woy fa to fa so Ghana is going to swear me Bɛ swear me as a president of this nation And no God has revealed to me Na ɛbɛba mu nso Ɛsiane sɛ eh nnepa a ɛwɔ me mu ne nea mepɛ sɛ yɛyɛ boa Ghana no Mennim nea wowɔ saa adwene no. Nyame nkoa na ɛde aba. Na yɛmmɔ mpaeɛ sɛ Nyame bɛmena aba mu saa. Enti NPPfoɔ nni wɔn layer mu, na NDCfoɔ nni wɔn layer mu, na me nso memfa me deɛ na mmra, na yɛnkɔ yɛn anim. Ɛbɛyɛ yie. Sɛ in case of sɛ nnipa adwene tumi sesa na wiase animguaseɛ ɛya, sɛ woda no so nwie tumi ma w'adwene sɛ aberanteɛ no animguaseɛ a wagu wo no, fa no kɔ court a, wode wɔn anaasɛ wode platform no a wɔtena so kaa saa nsɛm no because according to host no ɛkyerɛ sɛ sɛ wɔn nni evidence bi a nka abrante no wɔn mma no chance ma no mmɛtena ase. Ɛɛ sɛ ɔka obi me die no mu deɛ a ɛne ne sɛ sɛ ɛɛ sɛ nka ɛma me lawyers ɛtwerɛ wɔn na ɛde abranteɛ no ne ɔno a ɔka sɛ ɔwɔ evidence nyinaa ɛkɔ court. na nka ɔmba bɛ prove mma amansan nyina ehunu sɛ sei na ɛteɛ. Na adeɛ baako pɛ na mɛka, ɛɛ nne yi a ɔne me kasa yi, ɛkɔtɔ abɔnten na ɔmo te, na ɛma ante bi mu sɛ ɔmo atoa so biom a, na mehu sɛ ɔmo ahu ɔmo mistake. Menni asɛm bi aka, menka ho hwee, na mmom mete sɛ ɔmo san toa so biom kɔka biribi foforɔ bi mu deɛ a, ɛneɛ. me take action. Mepɛ sɛ mepɛ sɛ nka wohwɛ camera no mu na warning bi a wopɛ sɛ wode ma wɔn because wiase dinsɛya ɛɛ ɛɛ dinsɛyɛ ɛɛya sɛbesɛbe ɛna na meka asɛm bi sɛ edin a aba abɛpue mu a yɛreka ho asɛm no yɛ maako maako papa yi sɛ na edin aba abɛka ho 14, bɛde kɔ bi 15. Ɛdi a ɛdii kan baa aberanteɛ no dii kan de baa abɔnten yɛ Bishop Kwadwo Sapong aka Ampaeɛ Adwa, Prophet Aburuku Aburuka ne din bɛpuee mu, Prophet Agya Dan ɔno nso so ne din baa mu, Pastor Love din baa mu, Joseph Appiah din baa mu, Rev. Ɔbɔfoɔ din baa mu, Ɔpambo Ebenezer Darko Ayiadom din baa mu, Bishop Kwadwo Daniel Obi Nim Obi Nim din baa mu. Wei yɛ din a ɔdii kan de baeɛ. Da a ɔsan bɛtenaa ase, wɔde din wei na ɛbae, Prɔfɛt Badukobi. Ɛno na wɔkaa ne ho asɛm. Prɔfɛt Owusu Bɛmpa, ɔno deɛ, wɔpraisee no yie na ayɛ sɛ ɔno koraa deɛ wɔnim no. Rev. Isaac Obootuo deɛ, wɔkaa ne ho asɛm ama ɔno nso, makɔgye n'anom asɛm. Jeremia Nsia, ɔno nso, yɛpusu ahoma, Nyame yɛ adom a yɛbɛhyia no. Bernard York, aka Dollar Man, ɔno nso ne din abɛpiem. Prɔfɛt Kum Kyaakya, wɔayi n'ano. Ɛnna Ɔsɔfopanin Kyerɛ Abosom. Ɔno nso so ne din aba abɛto mu. Enti, nnipa baakofoɔ yi,
asɔfoɔ yi nyina ara wɔboro wɔn ti ni. Ɛnneɛ ɛnne sɛ saa kwa no ɔyɛ criminal. Ɛsɛ yɛkye no. Ɛfiri sɛ wonim sɛ, sɛ wohwɛ nsɛm bi a metee sɛ sɛ wɔka, sɛ sɛ wokɔ baabi koraa kɔgye ɛfa nnipa nnompe ne adeade wɔ ne sɔhwɛ hyɛnni bi mu, ɛnna na mete sɛ moboa na meboa.

Ɛsɛ deɛ ɔmo nim. Adeɛ ne sɛ Ghanafoɔ mpaninfoɔ nyinaa bɛte, ayifoɔ nyinaa bɛte, nanso wan na ɛde kɔ police station? Polisifoɔ de ɔmo ate o, sɛ obi amfa mmaeɛ a, ɔntumi nsɔre, ɔno polisini no ara ntumi nka sɛ maso makɔ akɔkyɛ o. Ɛgye sɛ BNI foɔ te. na ɔde kɔ. Enti me deɛ mɛka kyerɛ amansan sɛ, obi a ɔte yɛ biara na ɔso dwe Ghana ho no, na ɔmfa nkɔma BNI fo na ɔmo investigate to that effect na yɛ arrest a gentleman no. Ɔwɔ tape no a, ɔde kɔ a, ɛbɛboa sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akye no na yɛnkɔ so no arrest na ɔnkɔ yiyi ne ho ano. Ɛɛ saa asɔfo a ɔne wɔn yɛɛ saa adeɛ no, wɔn pruvu nkyerɛ ɛnte saa deɛ a, nka yɛnni n'asɛm yɛmfa no nto no, ɛsiane sɛ ɔyɛ mamɔfo. Okay Olumayi, ɛɛ saa mmerɛ yi yɛde reba n'awieɛ anaasɛ ne korakora no, abranteɛ no na ɛtu TV, including deɛ TV station yɛ ne dea no, warning bɛn na wode bɛma wɔn sɛ sɛ wo din bɛpue mu wɔ wɔn hɔ bio mu a, kwan wei ne wei na wode bɛfa, wode wɔn bɛfa so? sɛ ɔde wɔn bɛkɔ court because Ghana yɛfrɛ biribi defamation of character sɛ wontumi nka asɛm nto obi so wɔ abere a wonni evidence. Woka asɛm sɛ wonim sɛ ɛyɛ nokorɛ a, ɛwɔ sɛ wode proof ba sɛ ɛbɛyɛ obi a wotie biara bɛda ne ho so ahu sɛ nipa wei ɔyɛ nipa bɔneni nti monhwɛ mo ho yie wɔ ne ho. Nti wo nso so no, warning bɛn na wopɛ sɛ wode ma wɔn? Deɛ mɛka akyerɛ Metro TV foɔ ne sɛ, ɛm sɛ ɛɛ ne owner no deɛ me na me yɛ ɛɛ me na na me yɛ radio pastor ɛde ma ɛyɛ Japan radio station a ɛwɔ Kumasi. Ash FM wow. Me yɛ radio pastor wɔ hɔ no more than three years. Ɔmo annya wo ho asɛm biaa nka da. Menim sɛ.
Me nni ni asem bi. Okay.
Ɛna ano a me ba bɛ hyɛ party ase ɛɛ me nim sɛ wɔ ne me anante akyɛ. Me kɔ ne fie. Wow.
Ɔte akonnwa mu me nso me te akonnwa mu me te ne nim. Ken me ka kyerɛ sɛ ɔɔ Ken anamɔ a me pɛ sɛ me tu no ɔsofo me nti me di wakyi Akufo Addo me dɔ no me pɛ n'asem. Enti sɛ ofiri sɛ, Oh, yɛ, mate na obetumi ayɛ, na mmom no, sɛ me ne wo mmienu kɔ deɛ, metumi ne no sa, ɛna meda no ase, ɛna mefiri hɔ. Enti Kerr bedi me hɔ, ɛna ɔno nso matena n'afidie so ayɛ adwuma akyɛ. Mɛtumi aka no sɛ, ɛnne bɛbɛ mɛbɛdurɛ yi, mɛka no sɛ ne station no nso ka ho bi. na ɛde ma beduru ha. Minnye nni asɛm biara. Mmom no, hia na mu Satan bi koraa a ɔno mmɔde onim ho hwee, na ebia wɔn a ɛrehyɛ program no so no, ɛɛ, hia na bi a onim wɔn ne ɔtaa so yɛ interview mpo no, na ebia ɔno nso onim ho hwee. Na mmom sɛ ebia deɛ ɔyɛ program, programmes manager, na ebia aberanteɛ no bɛka kyerɛɛ no no, ɛɛ, nti visa yi bae a, deɛ ɔkaa ne sɛ, Ɛdeɛ, akoa no, ma menfa no nkɔ. Mede no kɔ baabi a ɔte no, nso yɛde no bɛkɔ. Enti mefiri sɛ, sɛ yɛkɔ ne sɛ deɛ ɛne. Na kyerɛ sɛ, wode abranteɛ no bɛkɔ de Natu TV aka ho. Ne program yi twam ne sɛ wɔte me nka. Ɛfiri ne nkoyiaeɛ deɛ, sɛ wɔanka ho biribiara bio a ɛbɛbi atia me a, ne sɛ wɔkɔka bio deɛ a. Womfa nkyɛ.
Ɛnna nyansam de bi kyɛ me ka sɛ yɛmfa nkɔ port na aberanteɛ no bra bɛyi n'ano. Baabi a baabi a ɔbɛtɔ oil no. Very good. Ɛne baabi a na wɔyi. Oil oil no sɛ din gu ho. Din wɔ ho.
Ɔde bɛba. Ɛnna kane oil nso ɔde ɔbaeɛ menim yie sɛ ɔde baeɛ bɛtɔeɛ nie sɛ naawɔtwe ebia ɔbɛtɔeɛ no one year ago a oil a metɔn no one year ago no nyɛ ɛno ara na metɔn no nnɛ asesa ɛnna me oil no koraa nso no me me menyɛ oil. Oh, mm-hmm. uh, eh, Ayifo na the surprise me. Uh, these people, um, oh, Kofi uh, eh, Krawa Yobe, uh, Sabosofo. Mm. And, uh, but nti nti ano na ɛhwɛ ebeduru a I just pray over it na me de mɛyi atara ho na yɛde yɛ adwuma nti bɔɔl no ɔsɛ sɔfo no ɔno ɛna ne ne kaw ne ne kɔyɛ ɔyere ne ne menyɛ ɔyere. Metɔ sabonsumfoɔ deɛ na ebi na ɛde brɛ me, ɔmo de brɛ me na me de kɔ Nyame anim bɔ mpae gu so a, menim se Kesata na maame de yɛ adwuma. Enti se bi a ɔno nso ɛwɔ akɔpɛ sabonsu deɛ no bi na ɔnim sika ataa ho a, ɔba a, mɛkyerɛ no sekes no bere biara deɛ me use u, mesesa mu, mesesa mu biara, year biara wɔ deɛ mede ba ho. Ɛna wɔ numbers susu gu ho. Biribiara wɔ nti no problem.
Okay.
Nti me nua no ɔnto no mu fo na ɔnhwɛ yie. Na ɛnneɛ a ɔte me nka yi, menim sɛ w'asɛm deɛ, wo aba yi bɛtɔ baabi a seesei ara. Nti obiara ani ahwɛ yie na mommoa ma gu party aba power. Yɛbɛboa ma gu party aba power. Saa mmerɛ yi Ɔsɔfopanin Ti Abosom na me baa n'asoɛeɛ ne no bɛdii nkɔmmɔ no. Ne nyinaa kɔ kɔwie aberanteɛ a yɛfrɛ no Demon Breaker. Ɛnna ɔbɔɔ ne din. Nsɛm a ɔka faa ne ho ɛna mabɛgye nkyerɛmu yi. Papa so wɔnim no da, wɔbɛtɔ wɔyɛ wɔ hɔn ha da, ntsi sɛ ɔannhwɛ yie na wɔanntu no ho fo firi nnɛ rekɔ yi anntwitwa ne nsɛm so na wɔnim na wɔbɔ ne din bie mu a, ɛneɛ wɔde no bɛgyina mmara so because Ghana deɛ sɛbesɛbe mmara na yɛde yɛ adwuma. Ɔnua nyɛ saa. Saa pɛpɛɛpɛ na ɛteɛ.
Nyame hyira obi bia nso a ɔkɔ so na ɔyɛ na masɛm a ɛtwa toɔ nyinaa ne sɛ mɛsrɛ Ghanafoɔ sɛ aduru berɛ a ɛsɛ mmienu da hɔ nnipa sɛeɛ no dɔɔso dodo. Kash, sɛ obi te hɔ na wohyɛ aseɛ sɛ wokɔ sɛe no a, wonsɛe no agye deɛ. Mefiri sɛ sɛ obi akɔdi bad over a, fa no kɔ. Police station yɛnkyɛ no wofiri sɛ obi yɛ criminal a fa no kɔ na yɛnkyɛ no na yɛngyeli no ɛno yɛ far better than sɛ wobɛtena aso na abɛyɛ ndede bi woyɛ ndede no yɛte yɛ no na yɛnya de afiri mu if you want to solve the problem for Ghanaians a the best thing to solve the problem ne sɛ let the people the person to be arrested yɛnkye no yɛkyɛ no de kɔ police station yɛafiri ɛno sɛ oh yɛdɛn ɛsɛ oh daa no ɛsɛ ayɛ seisei yɛakyɛ no yɛda tom. na ɔsɛ egu Ghana. Na sɛ ɔfa n'asɛm kɔtena ɛɛ na ɔbɔ kasa na yɛhu dede na yɛbu si ɛtam wɔ ho a, ɛmmoa. Nti yɛtam a yɛbu si nyinaa yɛde yɛ ade papa a anka ɛbɛtumi aboa. Nyame nhyira mo nso ne mo adwuma pa a moyɛ na mokyerɛkyerɛ nsɛm no. Deɛ mekyerɛ wɔn wɔ he nso ne sɛ mesrɛ wo mma obi ncorrupte wo. Me yere sɛ boa. Ɛɛ da bi me nua baa bi baa me hɔ, ɔse ne kunu ɛɛ agyaa no. ɛna ɔsɔfoɔ bi na ɔkɔfaa no. Ɔne sɔfoɔ no atenaa bɛ sɛ one year, akyire yi sɔfoɔ no gyaa no akɔfa obi foforɔ. Nti ɔpɛ sɛ ɔkɔ ɛ. Ɛna me sɛ nti sɛ wokɔ ɛ no a, ɛfoɔ no bɛma sika atɔ aduane adi. Ɛdeɛn na abɛnya? Sɔfoɔ no ɔyɛ nipa ɛte sɛ wo a, ɔnyɛ soro abɔfoɔ. Wate aseɛ? Nti sɔfoɔ no obi kɔ kɔda a, ɛnyɛ news. Wote aseɛ? Adeɛ a ɛyɛ news ne sɛ sɔfoɔ akɔkum obi. Ɔho? Sɔfoɔ akɔwia obi adeɛ. Sɔfoɔ akɔ de ɛɛ biribi akɔto baabi ama obi akɔti asɔ ama biribi ayɛ no. Na ɔno reda deɛ a, ɛsoro abɔfoɔ koraa firi soro ne nnipa mma bɛdae. Ɛno nso ɛ? Ɛho nhia. Enti to wo ho ase na bɔ mpaeɛ ma no sɛ Nyame mfa no nkɔ anim. Na Nyame nsesa no. Da no hɔ nom ara na waba na ɔsresre adeɛ a. Ɔse sɔfo no san ba ma ɔtɔ car koraa ma no ne mmɔ mpaeɛ no suma no look at all this things nso sɛ nka akɔko sɛɛ na wote aseɛ nti nka akyire no nka deɛ na ɛbɛsie nti mɛse momma yɛnhwɛ yie nyɛ nipa sɛeɛ mfa so bia bi so nyame hyira wo bia. Nhyira so so. Ɛnɛ aha na yɛde nkɔmmɔ twetwe yɛn bɛsie.